Kamoro moro mantie jalo mar LTN en otieno maber. Maendi en week mar ang'wen kwa dhi nyime kod wechego kama bende dhi nyime apis nero mar The Ombudsman ma bende nwanyisi ni en apis mochung' ne rango ratiro mari kaka ja Kenya. Maendi en chenro bende nwachako ni achiel kachiel kanyaka nwachake week mokwongo Nyaka sani iriwa nitiere wik mar ang'wen. Otieno ma kawuono wadwa rango weche goeko mag timo nonro kaachiel kod nonro ma bende osetim kod apis nyiri mar The Ombudsman gi ma kaka fwenyruok ma giseyudo kata kaka ne giloso weche machalo kama giki. An makelo ni chenro ni eri an Jeff Olombaka kaka pile abiro mi thuolo imoso ogandawa mondo inyisgi nying kendo. Ah, Erokamano ahinya Jeff. Mm. An iluonga ni Edward Opany. Mm. An advocacy and communications officer eh, Commission on Administrative Justice. Mm. Kamano. Erokamano ahinya Edward. Edward Arwati ageno ne wadhach maber. Kawuono wantiere e chapter mar ang'wen ma bende warango weche mag investigations kaachiel kod research. Kata kamano, nyaka wachaki kod nyiso oganda ni to apis maru en pend chik mane motene momiyo utiyo nyaka sani. Ah, king'iyo katiba manokal manyien ma jopiny ogone kura. Mm. Kare prabich gochiko Article 59. Article 59 wuoyo kuom uh, chogo commission uh, Kenya National Human Rights Commission. Yes. To kanyo kendo chako miyo od bura teko mar chuogo duol moko ariyo. Mm. Koro kanyo ne eh, jood bura ochuogo Commission on Administrative Justice yeah.

mind gi nobedo nade to nolose e yo machalo nade wabiro chako kod maneno ka bende undike ni nitiere wach lo moro ma bende ne chendo e county eh, government ma Embu maendi ema dwa ni chak mago ni to maendi nobedo nade Ah, Jeff, kata kapok a- a- a- achako gi wach lo ma Embu no, Mm. king'iyo chik Yes. mane ochuogo kata king'iyo katiba Mm. article 59 yes H gi K Mm. miyo commission teko mar timo nonro e gimoro amora ma wawacho ni in state affairs mm. obed ni en apis ker obed ni en county government mm. obed ni en parastatal constitution omiyowa tekono wan ma wabiro ng'iyo ni to koro ere kama watime investigation gi kama ok watime mm. kaluwore gi issues mantie to kendo king'iyo omiyowa a range of issues mwanyalo address mm. machalo kaka ng'ato tiyo gi migape mar tich marach mm. ng'ato tiyo gi teko mar apise marach mm. seche moko ng'ato japiny dwaro konyruok to ok okonye e yo makare mm. kata seche moko ng'ato e okang' ma entie apis yes. otiyo obiro gi decision moro to decision no mm. oyude en decision mok oluwore gi chik king'iyo e wach ma koro ni penjo mokwongo mar Embu yeah. wayudo ni nitie ndara ma nonego bed ni igero mm. to ndarani ka nonego bed ni igero to jogo nowe apaya ma ne ndara onego luw yes. to divert yo mm. koro kane gi divert yo to nodonje puoth, puodho moro mm. to puodhono ne en puoth miyo moro mm. ma iluongo ni Margaret mm. koro ka mano notimore to ne giketho yiende ma nopidho gi cham moko ma nopidho e puothe Mm. ma king'iyo ne value gi nyalo chopo 1.4 million Yes. ma mano king'iyo en pesa mang'eny gi ng'ama ne chi liel Mm. koro ka nwadwa timo nonro to nwayudo ni adier ndara nobar moluwo puodho mane ok onego bed noluwo Mm. kendo daraja kendo ne county government ochako biro mogero daraja e puodho ni to k- kaluwore gi chik onego bed ni kiti ka sirikal dwa tiyo gi mwandu mar japiny machalo kaka lo to giwinjore ka gisewinjore to bedo compensated e value ma gitimore nade ma giwinjoreno. Koro nowuotho to bang'e nobiro. Ka nosebiro to noloj complain kata nogolo ng'ur mare kodwa. Kasto nwaluwo ng'urni ma nwayudo ni adier sirikal norocho ratirone nikech ne gigero ndara kendo gigero ah, daraja e puodho mane mar ng'ato. Koro nowacho ni sirikal mar kaunti onego compensate ah, bedo ni ne gisegero ndara e e lo kendo bridge no wadwa ni ging'i ane ni to kama bridge no okale no Yes. en lo manyalo romo pesa adi to mano be gi compensate. Kamano. Erokamano ahinya Edward, awinji maber nikech ing'e ni oganda japiny ni to nyaka wang'e ni to duol ni eri nyaka ne chak lose ka bende en duol ma tiyo ne piny eh, en duol ma olosi mondo okony jopiny gin ang'o gini musetimo ma endi momiyo kawo thuolo mar nyiso achiel kachiel weche ma bende osetimore mondo ka in kod eh, ng'ur machalo kamano ero to inyalo dhi achiel kachiel e apis nero mar the ombudsman. Wach mar ariyo ma wadwa chopie en wach moro ma bende luorore kuom eh, od fwambo moro ma bende wachore ni ne eh, ogolo ripot moro ma bende onego bed ni obila ne kawo e okang' e boma maduong' mar Nairobi to ne dwene ni obila ne ok okawo okang' e yo makare. Maendi nobet nade? Eh, king'iyo ne en industrial area yes. to uh, eh, citizen tv ema no highlight ne en uh, achiel kuom jorit mane rite kambi moro mar muhindi mm. to jatende nobiro ma ogoye marach mm. to kanodhi ogo report to ng'atcha nomaki to noweye e yo moro ma ok ler mm. to kendo onge kata mana statement mane okete mondo ondiki yes. koro nochopo kamoro ma ne oweye ka noseweye mm. to koro polisego kane ng'at mane ogoni dok ng'iyo ni to kes ne osechopo nade yeah. to koro ne gichako ne gichako bwogo ngimane ma koro ne ok obedo gima ber mm. Koro wayudo ni OCPD ma ma Kadara be ne ok otiyo tije e yo makare nikech ng'atcha ka nomaki to noweye Mm. ka noweye to kata mana bond ma nogolo matin nodwokne Yes. koro noyudo ni ne git- ne gitiyo gi tekogi mar tich marach nikech nonego bed ni gitimo nonego bed ni gi keto ng'acha ndiko statement nikech ne already ne nitie obi namba mane gisemiyo jago machielo cha mm. kasto gitimo nonro mondo ging'i ane ni to wach mane ng'ani okelo ni be ne en wach man gi tiende mm-hmm. to ni jogi ne ok okawo ndamo mar timo nonro to kendo ne gimako ng'acha to giweyo yo ma ok ni kare mm. koro kane watimo nonro to ne wawacho ni onego bed ni OCPD uh, nikech notiyo gi tekone marach Yeah. nyaka ging'i kaka gidok mako ng'atcha Mm. to kata en be ne wa recommend disciplinary action mondo okaw nikech en e apis mondo mi okony jopiny to ka koro jopiny odhi to joge ok otimo nonro kaka ne dwarore to en be en mano onego bed ni otelo ne investigation no mondo ong'i ane niya to ka oro jogi kata ka ng'ani nogo report ere ondamo ma nokaw Yes. koro investigation mane watimono nochuno ma ondamo okaw Mm. kendo ne wandiko ne national police service commission Mm. mondo mi gikaw ondamo ne Um, polisego mane ok otiyo tijgi e yo makare yeah. kamano erokamano ahinya edward agoni erokamano jo kawacho ne ilero maber ma bende ne odhi kane nitiere obila kaachiel kod weche mane timore industrial area wach maneno ka wabiro dhi mar adek en uh, mar uh, aneno ka nitiere jatend sikul mar ngara girls high school ma bende wachore ni ne otiyo kod nyamburko mar skul e yo ma ok ni kare ka bende ne en kod jopuonjre kaachiel kod jotich goeko manyawawa kata ghost workers Maendi ne en higa mar aluf ariyo kod apar gariyo. Ler mane mantie wachni eri? Uh, ne wayudo complaint mwawacho ni anonymous complaint yes. wan king'iyowa ng'ato ka biro chwalo ng'urne mm. to nyalo chwalo ng'urne kogolo nyinge mm. kata seche moko nyalo chwalo ng'urne gima wacho ni anonymous mondo yeah. kik ng'e ni to en ng'ama notimore nade nogolo ng'ur machal kamano mm. Koro ka nwayudo complain ni mokwongo nwayudo ni notiyo gi gach skul e yo ma ok ber. Nimar ne en gi kamoro nopidhe gwende. Koro nooro driver mar skul Yes. to dhi to omo ne tong' to distribute ka uso ne. Sama onego bed ni ng'ani tiyo gik ma tije mek skul. Mar ariyo nwachako Otiyo gi wayudo nyamburko mar skul. notiyo gi nyamburko mar skul e timo ohande mm, ohande mar uso tong'. Yes. Kendo en mana odhi kata kuonde moko momany market kende mm. e skundi kata mana ma mantie machiegni, mantie machiegni. Mm. omanyo market. Koro koseyudo market to driver mar skul wuok gi gach skul to dhi to omone tong' to tero. Mm. Mar ariyo nikech ng'eni sani nitie uh, secondary education ma government golo bathe moro. Mm. Koro nwayudo ni nodhi momedo namba mar students mane nitie e school yeah. kane ing'iyo nyithindo mane nitie e school by that time mm. gi namba mane owacho ni nitie mano submit to the ministry yes. oyudo ni nambano nopogore mm. koro pesa gi mane yudore mm. ewi jotich mane ok nitie gi yeah. gi nyithindo mane ok nitie gi mm. notimore nade nokawo toso e mfukune kendo noyudo ni ne ok oluoro kata mana procedures ma government oketo mm. nikech ing'e ni ka in principal to ka school nigi basa basa monego bed ni nitie migawo motimo kaka financial management yeah. to iyudo ni principal ni en mane en ka student mek gik moko mang'eny mm. koro naneno ni ma ne ok gima ber nikech notiyo gi migape mar mar tich marach mm. kendo ne otiyo gi miriambo mondo mi oyud pesa mane ok otimore nade mane ok owinjore yes. kech king'iyo uh, Chik mar uh, sirikal ok otamore bi seche moko geche mek skul nyalo konyo e yore mopogore opogore mm. to nitie clear procedures ma giketo ma yes. gineno ni kata ka jogweng' e dwaro kata mana tiyo gi gach skul mondo mi okonyre mm. e chudo ni seche moko geche go moko nyiewo gi CDF kata king'iyo gweng'wa kocha yes. geche moko nyiewo gi CDF mm. tiwacho ni achiel kuom gima onego bed ni itimo ka jo piny kata jogweng' nigi tabu moro mm. manyalo konyo to nitie procedures monego timruok nade monego lu mm. Koro aneno ni nitie gik mane watimo mane ok ber. Yeah. Koro bang'eno ka nwatimo kamano to nwa uh, ndiko recommendation ne TSC mondo ong'i ane ripodwa no Yeah. kasto okaw ne disciplinary action. Mm. To kendo yudo ni tok investigation no nobedo demoted kaka uh, principal Yes. mobedo transferred kamoro to nobedo transferred ka, ka weche mang'eny ne TSC oseng'iyo Mm. To mano kende ne ok oromo nikech nwa chako kono TAC gi ministry mm. ni onego gibed ane gi a very clear procedure yeah. in terms of financial management kaka ing'iyo uh, mwandu sirikal obed pesa obed geche ma yes. obed e skundegi mm. kamano Erokamano ahinya, awinji maber. Winjo jogo eko mabende gin jotend sikunde ka dipo ni udwa ni mondo uti kod nyamburko mag skul e yore ma ok ni kare, mago eko gin gik ma chik ok oyie. Kata ka in e apis moro amora ok ochuno nyaka ibed e skul, kata ka in e apis mar piny owacho ok oyieni mondo iti kod nyamburko mar apisno ero e tije ma ok gin mar ofis, mana ka opo ni in kod wach moro mabende iwacho maler ma owinji. Wach mabiro dhie mar abich en wach nwero maber waneno ka uh, procurement procedures mago iko mar Tasia 2 Infrastructure Development Project nenore ni okolo maber kod National Social Security Fund mano SSF ma indie mondo mondo koro wawinj ni to weche gi eki mag procurement ne ok odhi kare nade e duol noero mar SSF. Uh, king'iyo project mar Tasiatuni mm. ne en project mane onego bed ni itimo gi NSSF, mm. National mm. Social Security Fund. Yudo ng'ur kowuok kuom ah, jatelo mar kotu mm. migosi Francis Atwoli mm. nikech ing'e ni jotich nigi representative gi NSSF yeah. board mm. koro mokwongo en ni nokolu chik e awarding mar tender nikech ne en project maduong' ma ne dhi mana gi bilion abich. Yes. Mar ariyo, uh, Twoli ne ogolo ng'ur ni project no nok obedo approved mm. e yo makare gi board nikech nitie procedures monego oluw ka gidwaro ng'ama nyalo gedo to iluongo tenda to tenda iyawo ting'iyo ni to ng'ama okuot maber mm. ng'ama nigi ng'ama nyalo tiyo tijino man gi capacity yes. kasto tich bedo awarded mm. koro mokwongo gima nochande kata gima nochandwa mane wafwenyo en ni kata kane project no pok ochaki mm. pesa ne nosebedo inflated gi billions gi millions mang'eny nikech nonego bed nonego bed around 5.0 uh, billion mm. to nosechore mochopo around 5.4 billion yeah. mar ariyo uh, Jeff noyudo ni joma ne nitie not the entire board yeah. nobedo involved mm. jomoko nobedo abeda to ondiko mana emails to emails ge ma gi approve go mm. nyiso ni tender noyaw kawuono yeah. obedo approved mobedo awarded on the same day mm. king'iyo kapok ne otim gedo to nitie pesa monego bed ni chulo uh, Nairobi County Government. Uh, board mar NSSF kata jatelo maduong' nowacho ni nitie pesa mane gisechulo Nairobi County Government mm. mane en uh, milion apar gachiel. Mm. Tadie nwaluwo kendo nwayudo ni onge pesa mane Nairobi County Government oseyudo kata mana siling ewi pesa mane iwachono. Yeah. Koro mano ne en ranyisi ni kata ka project ne pok ochakore nikech tendering nwayudo ni ne ok otimore e yo maler. Mm. Project pok nochakore to already jopiny nikech ma ng'eni en pesa jopiny pesa yeah. ma seche moko ing'ado japiny ma tiyo ne sirikal mondo mi chieng' moro ka ng'ato oritaya to oyude kaka onyalo dak maber mm. koro noyudo ni jopiny ne already nosewito pesani yes. e yo ma ok ni kare mm. koro mokwongo ne owacho ni jatelo mane ochung' ne CEO mar eh, NSSF ne mondo okaw ne onambo mm. kuom tiyo gi migape mar tich marach nikech ne ok obedo ja adier Kasto mar ariyo ne wawacho ni duol makedo ne mibadhi Yes. ong'iane ripodwano maber mondo ng'ato ang'ata mane obedo involved Mm. e pesa malalno timruok nade maki kendo mondo mi ging'i ni pesano otimore nade pesano obedo recovered kasto machielo ne wa recommend ne ministry of labour ni mondo project no obed suspended Mm. mondo ochake afresh nikech kane odhi e yo machal kamano ne dhi bedo ni o- ne dhi bedo ni jopiny ne dhi wito pesa yeah. mang'eny kabisa yes. kamano koro mago gik matimore nikech uh, magi pesa jopiny mm. to procurement gimomiyo ne procurement bedo en ni mondo mi walimit seche yes. moko pesa ma dipo ka otimore nade mm. olal yeah. erokamano ahinya edward awinjo wach nero maber gima dwaro mondo wadhi en wach mabende waneno ka moro bende ne odwa timore machiegni to maendi ne otimore e higa mar ma iwacho ni ne en uh, januari higa mar aluf ariyo kod apar gabich kabende notimo nonro kaluwore kod ot mane opodho e estate ma Huruma manie chuny boma maduong' mar Nairobi. Ler wane to wach nieri ne obet nade? Uh, kiyudo dwe mar achiel uh, tarik ang'wen mm. higa mar aluf ariyo gi apar gabich yes. eh, jo Kenya nochiew koyudo ni uh, ot moro mane ose igero mane osechung' mm. ne ogore piny ma onego dhano ma nyalo romo ang'wen mm. gi jomoko be nohinyore mang'eny yeah. koro ka nwadhi to nwatimo nonro to nonro mane watimo noyudo ni odno kata sama ne nogore pinyno mm. nonego bed ni en ot mane osemuki nikech uh, nitie uh, department within the uh, nairobi county government yeah. mang'iyoga ni to buildings bo bedi approved e yo makare mm -hmm. mokwongo building no approval ne ne ok otimore e yo makare mm -hmm. en ana building mane ng'ato dhi ogero e, to ka nwang'iyo to nwayudo ni chal ka gima jotije moko nochamo mit bilie moro Mm. koro building ni ne giyie yie moger Yes. to king'iyo kata mana kaka noti tije materials ma notigo kata kaka funde ne tiyo Mm. nok otime e yo maber e gimomiyo joma ne timo inspection mane ya e the same nairobi county government Yeah. nowacho ni building no onego muki Mm. sama ne neno building no lwar nonego bed ni osemuke almost one year before Yes. nyiso ni nitie ng'at ma ne ok okawo ondamo nikech ka jogi ma assess buildings Mm. osedhi ma orecommend ni building ni onego muki Mm. onego bed ni osemuke nikech niwacho ni kok omuke to gima chal kama ne dhi timore Yeah. koro ne wabedo gi recommendations mang'eny ma kone wa recommend ne National Construction Authority Mm. kata mana gi Nairobi County Government Yeah. onego bed ni ging'iyo niya ka nitie buildings moko onego moko onego bed ni bet mm. kech nyaka gengi ni ka building pok oger nitie approvals ma nyaka tim yes. be noluw chik e tim ang'o e tim approvals gi mm. ma ging'i ni to building ni nikech seche moko iyudo ni nitie jomoko ma be building obedo approved nyaka mana fourth floor mm. to ng'ato dhi to gero building nyaka seventh floor yes. koro nwayudo ni nitie jotich county mane ok otimo tijgi e yo makare mm. kendo king'iyo ripodwano nitie moko mane otere e court yes. nikech ne ok gitimo tijgi e yo makare mm. Koro oh, gigi gin gik minyalo geng' kendo sani amor ni eh, muko ute ma ok ni makare Yes. dhi mbele Mm. to wadwa ni obed gimoro ma timore across mondo mi wang'i niya ok warit ma ji gedi ma ji tieki koka itimruok nade koka ibiro mu kutnigi wadwa ni gini chakore from process back be odni onego bed ni igere be Yes. approval ochiw e yo makare Mm. mondo mi wa geng' gik manyalo timore kaka mane otimore achien ni miyudo ni ji mang'eny nowito ngimagi e gima dinyalo timruok Inyalo e geng'. gima inyalo geng' Erokamano ahinya Dwala aneno ka wan gi kod thuolo matin miwuoro aneno ka koro wabiro chikore kendo wadhi e weche gweko mag ah, maendi en wacho ngeno ni oganda duto diher dwaro mar ng'eyo en mar Lang'ata ah, Road Primary School Playground. Maendi mano waneno chien kocha chande ka nyithindo ne bende oyogo kod tiagas kod obila ka wach lob nieri ne larore koni kod kocha nyisa ni to wach lob mar lang'ata primary nieri nobedo nade kwatieko eh, moko kuom nonro ma bende usebedo ka utimo achiel kachiel kapok watieko chenro nieri Uh, Jeff king'iyo map mane Nairobi County Council ogolo Hmm. ndalono nikech king'iyo thoth skunde mek uh, primary schools yes pod gin under county government nikech mm. county government ema ne onego bed gi title deed mm. ke skunde go ne onge title deeds gi giwegi yeah. king'iyo higa mar aluf achiel mia ochiko gi prabiriyo mm. Lang'ata primary nobedo allocated uh, three hectares of land mm -hmm. to ka nochopo 1975 to nochako mede hectares moko apa ni around 0.7 mm. koro king'iyo uh, kama koro ne nyithindo chope ma koro nyithindo gi jo civil society yes. bire kanyakla nikech uh, gedo moro ne timore e skul ma ne ok onego bed ni en makare mm. nochunowa mwadhi watimo nonro mokwongo nwayudo ni skul nobedo allocated kaka nasekoni 1970 gi 1975 mm -hmm. kendo mapno is very, still very clear kaka low nopogi no mm. to wayudo ni ok mana ng'at ma nineno koro gedo iye kanyono nitie jomoko ma be noseyako bath lowo mar skul ma koro nochune motimore nade to ka nwatimo nonro to nwayudo ni ng'at mane ochung' ne eh, lands Mm. eh, eh, eh, county government Yes. mana mane county council machon Mm. nairobi county nairobi city council ne ok otimo tije e yo makare nikech noyie mogolo lobni from uh, public land moduoke to bedo private land yes. nyiso ni notiyo gi migape mar tich e yo mok kare mm. mar timore nade mar pogo lo mane mar skul mondo mi otimre nade mondo mi oket obed mar ng'ato mar japiny mm. koro nowacho ni kata nobedo ni nosewe tich kamano nyaka kawnegi ondamo yes. nikech kane gin e apis ne ok otiyo gi tekone maber. Mm. Mar ariyo ne wa recommend ma wamor ni National uh, Land Commission mm. osechako ni public schools te yeah. obed e county mane mm. onego mi title deed mm. mondo obed ni cases machalo kaka jomoko dwa yako lop school yes. ok onego timre nade ok onego bedi mm. nikech iyudo ni kata mana sani nitie nonro mane wasetimo kendo wabiro golo report machiegni mar uh, chiro moro ma Eastleigh mm. mosebedo ni en Gima liet kabisa ma jo nitie ng'ato osedhi mokunyo foundation kanyo dwa gede mm. to king'iyo maber adier tibiro yudo kata ni lobno ne en mar ang'o ne en mar chiro mm. koro gik ma kamagi ok onego bed ni timore nikech wan gi jotelo monego bed ni ka ng'ato tiyo tije makare mm. to wa protect gik moluongo ni public uh, land gi mm. facilities erokamano erokamano ahinya edwar aneno ka wach nero ilero thuolo maneno ka ringono kata kamano adwani mondo inyisa mana mapiyo piyo ni to jok ma are unresponsive kata jok moko ma bende kutimo ne ginono to ok gi ti kodu maber ok gidwa miyou kinde ok gidwa ni mondo ka uluongo gi to gibi gi yie luong jogi eki utimo gi nade ka nitiere kama uketogie kata kuketogie e buk moro ma black book moro kaka naneno ka wan e high school kucho to iketo koso nyingi e black book manyiso ni in nyathi ma jendeke ma kochako yudi gi makosa moro to in iriembi mana e skul nyisa ni to jok ma are unresponsive je ki udil go nang'o kwatieko chenro miri Ah, iyudo ni thothne seche moko kwatimo nonro to Yes. nitie jotich piny owacho moko ma wigi tek Mm, kata seche moko indiko negi to ok gidwa dwoko mm, seche moko be gibedo summoned mondo mi gichop e mbele doho to ok gidwa timore kamano mm, wabiro dhi adhiya mbele to watimo investigation wa mwatieki mm. kendo wabro share kodgi reports ma wadwa golo kapok watimo nade kapok wagolo report to motamore kabisa wan gi gima waluongo ni citation register mm. citation register ni part ne wa publish ga e annual reports kwa golo annual reports wa higa ka higa mm. wa publish nying gi yeah. gi title gi gi gima ne gitimo momiyo wandiko gi kanyo mm. Mar ariyo iyudo ni ya mondo jione elela. Mm. Kendo iyudo ni jogi seche moko wa recommend ga. Thothne wa recommend ni gin joma koro ok onego bed ni bede apis sirkal. Yes. To seche moko ka ng'at machal kamano nigi miyumo mar dwaro telo. Mm. Kata mana ni odwa dhi chung' MCA kata MP mbele. Mm. To wadhi to watero report kata mm. watero nying gi ne IBC to wacho ni jogi ok onego bed ni ok onego bed ni bedo clear. Mm. To ka en seche moko kama ne pesa olale institution moro. wa recommend ne Ethics and Anti-Corruption Commission mm. kata mana DPP mondo yaw ne ng'ano bura nikech gik machal kamagi ok wadwa ni timore nade ok wadwa ni timore mm. king'iyo kata mana report um, annual report ma 2015 machiegni wuok ma bathe moro inyalo neno ka yes. wan onge ng'amwa onge ng'amwa luoro nikech mm. Eh, luongo nyinge ka dipo ni otimo makosa mm. ibiro neno ka list no nitie permanent um, secretary mm. kendo nitie kata mana jomoko kaka ng'ama ne ochung' ne NEC chon, Yes. nitie kata mana land registrars, Mm. nitie kata mana MCS. MCS moko ma o Migori kucho cho, mineno kuwa luongo kamano. Mm. Nitie kata mana county secretaries machalo kaka county secretary ma Laikipia. Mm. Koro joma chal kamagi gin joma ok onego bed ni bedo e opis sirkal nikech gisenyiso kido mok ber. Yeah. kamano ero kamano ahinya edward agoni ero kamano duong' mokalo kuom uh, chiwonwa ler machalo kamano ero mano bende makelo e giko chapter mar ang'wen kwabiro duogo e chapter mar abich juma manyien wabiro rango weche goko mag alternative dispute resolution ma bende commission eri ni godo wabiro ng'iyo ni to ka ut, uh, ka utemo lose gi weche machalo kamagi otamore to un kod yore mage mutiyo godo mondo mi ulos uh, uh, tungni kata tabu ma bende oganda wabedo godo e kinde ka kinde Agoni erokamano duong' ahinya Edward, gone oganda oriti odhi e wigni eri mar ang'wen. Ah, adwa gone joneno mek LT kwani umed mana dhach kodwa kamano to un kaka jopiny nyaka ung'e ni katiba omiyou teko ni nyaka tinu e yo makare Gik- wan kaka apis wan ka nikech wadwa konyo jopiny wakwau ni ka un gi ng'ur tukelo akela to wakonyore mondo mi wakel kenya obed kama ber kama wagombo ni nyithindwa odage wadwa dwa mm. kit country maber kata mana joti sirikal kitiyo yeah. winjo kitiyo maber nikech uh, be sirikal ka, ka in gi migawo moro to kitimo yo makare mm. inyalo neno ni seche moko kuong'ni biro mana bang'e koro yeah. wabeduru joma joratiro joma tiyo ne oganda e yo makare erokamano ahinya mano ero ne en kuku mar wach ka wantiere chapta mar ang'wen e weche e wigno ero mar the ombudsman wabiro romo juma manyien mondo wachak warang weche mamoko madhi nyime e duol machalo kamaendi mosebedo ka keloni chenro an jeff olumbaka